Voilà, an do wäre mer och eng Képp bei enger Episod vu Let's Show NES Mini, géif ech soen. An esou, da muss mer mol kucke wéi dat Spill scho méi op also wéi alles sech anstelle gétt. Mir ginn haut nämlech eppes spillen nach vun de Release-Spiller vun der NES. Deemools 1985 war et d'Zäit vun den Ice Climber. An jo, ech hu mech elo wierklech laang genuch dofir gedréckt. Ech mengen, grad well d'ASL do eriwwer ass, trauen ech mech dat ganz awer eng Kéier un. Allez, let's go! Iceclimbers kann eben zielen, et gëtt ee One-Player-Modus, en Two-Player-Modus. Mountains ginn et am Ganzen 32, a wann s de eben bei 32 bass, kanns de vu vir ufänken. Dat ass ebe sou, Dir gesitt och 1984 ënnescht do, dat ass vun de Japaner hire Release. Elo ass dat, an ech giff soen. Voilà, wollen uklicken, voilà, esou funktioniert dat ganzt hei nämlech. Bonus Stage, ah ne, okay, dat ass eben elo souvill Mountains, 8 Step by Step, sou elo kucken ech mol hei, voilà, dat ass de System. An et ass eng Merde an ech weess och net wéi laang deen am gaang ass dësen Part. Dat hei ass d'Popo, mee wanns de am. Am Two Player Modus bass? Spills dach mam Nana mengen ech schonn d'Spill hieren. Voilà dach Nana heescht et och. Ah Gott an et ass eben elo hei Challenge sou. Du hues eben elo nach déi Géigner. Hei ass elo den Topi gewiescht deen ech gereckt hunn. Bon recke kanns de och net well dat sinn eben Géigner déi si ganz, bah dat sinn déi frëndlechsten nach. Du hues elo eben nach den Nitpicker deen hei de ganze Zäit nervt an jo esou ass dat. Dir wësst jo lo, et geet hei virun. Wow, also lo gesi mer och verschidde Variatiounen. Oh, si mer schonn op engem Bonusstage, ass cool. Kucke mer mol hei séier e puer nach Dénger ze sammelen an eropzekommen. Okay, beim hei Verhalen ass net schlëmm, du hues ebe 4 Liewen och an Mountain Eend war gepackt. Dat war meng Mindestzil. An da geet nach virun hei. Ech kucke mer einfach mol, datt mer dat zu 10 Minutten hei e bëssen duerchspillen. Duerchspillen ass gutt gesot hei. An ech sinn awer och éierlech mat iech. Oh Gott. Et ass e Spill. Ech weess net, a Smash sinn déi. Voilà, elo hu mer dat och eng Kéier gepackt. Sou, a wann ech iech elo hei weisen, deen doten kënne mer net schloen. Oh Gott. Lo geet de Musée elo komme schon emi ropp, oder wéi? Also Two Player Modus kann och funny sinn, dat ass eben och ähm, ech hu jo ech schaffe bësse mat dem Buch do zesummen. Et ka kooperativ oder och kompetitiv sinn. Dat heescht dat hei kann kann ee schon als oh Gott kann een als éischt E-Sport Spill schon definéieren, deemools an den Joren 1984. Klengen Joke muss sinn, Dir wësst jo wéi ech mam ganze Thema stinn. Hackett. Dass dee Mirgel hei, elo si mer schonn, ah fuck, esou, an do hunn mer ee Liewe verluer vun am Ganzen dräi oder véier, well eis Nitpicker heescht deen, ah Gott, elo geet et lass hei, wéinst dem awer ee Level gepackt. Da geet nach aner Kreaturen, nämlech de Polarbier, deen hu mer elo leider net gesinn, ah dass deen, deen taucht och nëmmen op, wann s de op enger Positioun e ganzen Zäit hänks. Kann ech vläit nach probéieren deen och ze weisen. An de Konto hat mol op der Bonus Stage vläit gesinn, vläit awer och net. Voilà, kuck mer eng Kéier. Dir mierkt, d'Steierung ass fir ze katzen. Also dat ass, dofir hunn ech ëmmer grousse Respekt fir Leit, déi un déi Zäit och gelieft hunn. Ech hoffen e puer Leit fillen sech elo net getrëppelt wann ech dat soen, déi schonn op der Welt waren. Ech mengen da si mer eens. Sou, an da hänke mer hei, da komme mer erëm net méi op. Dann déi Kassen emol. Voilà, dat hu mer net gepackt. Déi Bonus-Stagen ass eben e klenge Bonus, wou s nach kanns puer Saache sou Porette sammelen. Een een Nitpicker gëtt 800 Punkten, Dir gesitt also dann och e Score-Modus ass dran. Kéint ee bal soen, wann de Gaming Café erëm keng Challenges huet, wisou net eng Kéier do eng Troll-Challenge abauen. Sou, dee klengen. Torpedo hu mer erëm eng Kéier geditcht, soll ophalen. Voilà, a lo hu mer déi dann erwëscht. A lo hu mer dat lescht Liewen hei, ne? A wann dat lescht Liewen ass, dann... Oh Gott, dat war lo Chance, datt mer do net bäigaange sinn. Sou, ech kann hei lo erëm erop. Datt ee mierkt, elo, et gëtt lo schonn Level 3. Lo happert et schonn. Mee ech sinn éierlech, dat Spill, ech fan et cool, wann ech et net muss selwer spillen, well ech sinn éierlech, ech hu mech elo esou laang virun der, virun der Episod hei gedréckt. Mee et ass jo e Let's Show vun der nes Mini Games an och vun der nes Mini Geschicht, sou dat hu mer mol anescht gepackt. Sou, falsch Richtung, neen. An domadder wäre mer dann, mengen ech, Game Over, ne? Voilà, de Game Over, ganz kleng gehalen deemools nach. Sou ass dat. Ech géif soen, mir maache elo nach eng Kéier ee Versuch. Respektiv elo bei Mountain 3. Ech kann hei auswielen, wéi ee Mountain ech wëll. Voilà, da gi mer eis eng Kéier Mountain 30 aussichen, wéi dat ausgesäit. 31, vläicht komme mer e bësse méi virun. An dann ass ee méi e klenge Paart, mee oh Gott, wat hunn ech gemaach? Bonusstage alles, dat ass gutt. Déi Mail also si kleng Mountains, déi an einfach opgebaut. Do gesitt Dir och elo dee Kondom mol och, dee mer eigentlech haten och. Oh Gott. Ech wees lo wisou dat Spill sou gehaasst gëtt. Jo. Äh eis kleng Masas sinn och wierklech Charakteren an der ganzer Nintendo Geschicht. Déi sinn, kann ee soen, e bësse verluer gaang oder vläit och gewollt. Gëttles huet hunn ech geschätzt, solle bäi deene klenge Levele bleiwen. Ech komm do net erop, dat heescht ech muss hei sou mech erop schaffen oder och net. Eieieiei also wann ee Lëtzebuerger hei dat do nach Speedfall kënnt, ech weess net wat ech deem, jo ech brénge mech do net ëm mee all Respekt well et ass e Spill. Den Ufank ass cool, dat spills de e bëssen un an that's all. Déi 32 Levels, mir si lo am Level 31 an ech wëll och guer net wëssen wat de leschte Level fir eng Sauerei ass. Sou wann s du do kanns der duerchlafen, kann ech natierlech net do duerchlafen, dat wär jo och ze schéi gewiescht, géi mer Logik vun deemools. Ech kommen do einfach net erop, dat heescht mir an de Failpart kënne mer hun mer och schon den Titel. Ja, dat ass einfach du duerch hun den Tempo lo net drop an hunn ech mer komplett verschoss, dat ech einfach mer do déi ganz Sprungschanz verbockt hunn.

Oder sinn ech do esou komplett lo brain AFK? Jo, anscheinend schonn. Ehm, dat deen op der Wii U gouf? Ech mengen awer net. Dee gouf et just op der Wii nach. Do, soss hunn ech mat deem Charakter bis elo a mengem Liewen nach näischt ge ze di gehat. Wann ee 24 Joer huet, da kënnt ee iech denken, dat Spill, jo. Bon, mir maachen elo nach eng Kéier Level 32. Kucken eng Kéier erop d'Zäit, dat ech awer wéinstens 12 Minutte kréien. Two Player kann ech leider net maachen an waat ech nach kann uschwätzen ass nes Mini huet Nintendo komplett an de Sand gesaat wëll wann ech et richteg verstaanen hun déi Leit elo vergiess extern, also déi kleng Konzoleren no ze maachen. Dat heescht déi just puer Konsole elo nach an Produktioun ginn mee déi Produktioun ass och erëm ofgehal, ofgebrach ginn besser gesot. Si fokusséiere sech elo op Nintendo Switch. Déi eng Säit soen ech jo ok mee wann ech dann awer erëm héieren daat eng SNES Mini geschwënn erëm Wéi ass Gott sech säi Bett opkomm? Dann denken ech mer mäin nëmmen. Wéi gesot schued, dat wëll ech kennen nach vill Leit déi sech gäre géife wënschen. Do gëtt jo och déi Diskussioun mam Hacke mëttlerweil, dass de et kanns nach erweideren, wisou se dat net och einfach gelooss hunn, fir datt d'Leit kënne sech eng eShop Versioun eroflueden. Menger Meenung no hätt Nintendo do nach méi Sue kënne maachen mat de Retro Saachen, mee héi déi maachen se jo elo souwisou wann d'Switch erauskënnt mat deenen fucking online games déi s de dann och just ee Mount kanns halen. Dir wësst, ech sinn en Nintendo Channel, mee et sinn awer och verschidden Themen, do sinn ech och net begeeschtert dovun. Esou an lo hei kuckt man eng Kéier vläicht hin. Voilà, mir wollten en ëmbréngen a mir krazen dobäi of, wisou net, wéi dat ëmmer esou schéin ass. Also all Respekt fir déi Leit déi dat do do kënne meeschteren. Dir gesitt hei e feelt einfach elo 10 Minutten oder 12 Minutte ronderëm. Dat ass eebe elo och wéi den nes Mini led Show viru geet. Mir si lo mat de Release Spiller duerch am Fong déi d'Spill meng ech huet. An da geet der elo an déi nächst Kategorie dat ass d'Early Period also d'Zäit 1986, 87 ech meng geet vläit bis. 1990 sinn awer net secher dat eben schaff mat dem Buch zesumme mat engem Ness Classicsbuch dat bëssen ëmmer dann duerch de Loch so déi Nimm déi ichich all all erwähnt hunn kënnech nëm do dech well Popo an Nana dat geet nach méi wann ech lo den Nitpicker do oder den Topi oder Tobi, dass Topi, dass mat P geschriwwen, ja. Déi hat ech vu mir aus net gewosst. Bon, mir loossen eis enke ofkrazen an dann giff ech awer soen, mir maan enke als Ofschloss den éischte Level, dass mer wéinstens eppes erreecht. Mir gëtt zwar klappen eis enke mam Topi, ech fannen e sympathesch een. A do mierke mer och hei, mir rutschen hin an hier, ne, also. Bon, Topi, ech hunn dech jo haut esou oft gekillt, du däers mech oneng killen. Voilà, an zack. Mä mat eng Kéier Lavelin, da bréit s de en eng Kéier nach eng Kéier gewi. Ok, ech hunn och e Liäwen, bon, Toppi, si sou frou mat dir, mä ech knuddelen eng Ronn mat der, wëll s de sou sympathesch bass. Wa sou Amiibos fir sou Saache erauskéimen, och nach am 8 Bit Modus, wär, giff ech gäil fannen, giff ech feieren, mee ass jo och sou en Thema, naja. Bon, dann hu mer dat net gemeeschtert, mir hunn awer nach e puer Punkte gesammelt. Schreift an d'Kommentarer Är Erfahrung mat Iceclimber, wann der nach mat dobäi sidd, jo, nee, gëtt et där, gëtt et der keng? Mir maachen elo nach eng Kéier Mountain Eend, fir e bëssen e positive Schluss ze hunn, an da gi ech soen, dat war et da mat der véierter oder fënnfter Episod vun. Let's show nes minigames. De Super Mario Bros dee kritt keen wëll en jo e ganze Let's Play gewidmet huet. Krut vun 8 Parts an do hat ech de Sian wees Bescheed mam Death Count dann ne. Also dir mierkt Level 1 dat kritt en hin. Den Donkey mat der décker Schnëss wéi scheinst bei verschidde Leit an Erënnerung bliwwe sinn wëll ech dat eng Kéier och gesot hunn. Sou wéinst deenen mer nach krut. Sou ech muss oppassen wat ech soe well soss verréieren ech nach eng Kéier hei. Aha, ze mécken eis de Scheeblock do glitschen, wisou net? Ähm, jo. Et ass einfach dat heibei, definéieren ech och als letz Show, well ech einfach éischtens net eens ginn an zweetens, dat ass eng Zäit, déi hunn ech mol net gelieft. Duerfir sinn ech frou, dat déi nes Mini awer erauskommen ass. Natierlech, ech ginn et och zou, et kann net sinn, dat déi esou wéineg noproduzéiert ginn ass. Nintendo misst se lues awer checken, wann se schon bësse Krämpes hunn hier recent games oder déi neiste Games ze produzéieren fir dann wéinstens ze checken, jo dann ass de Retro Hype awer nach do bei d'Leit. Bon mir hunn dat och net gepackt, mee bon Bonus Stage ass wierklech eppes Fakultatives. Ech giff soen dat war et da fir haut, ech soen iech Merci fir d'Nokucke, bis déi nächst Kéier, Let's Show Parts kommen elo méi oft, allez maat et gutt.